Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji. Mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ.

From outside this world. Mela aħna l-lejla ddeċidejna li ħammorru speċi ta' ghost hunt. Aw Simon magħna. Idilna ħellu Simon. Wow, kit ukoll. Em, eh, Edin fejn edin? Edin il-busket. Eh, U għandna xi equipment li ġab miegħu kit. Tispjegalna naqra x'ankun qed nużaw. Mela,
Ara, għandna l-ewwel oġġett, dan huwa jgħidulu tri-field meter. Dan bażikament meta tixgħalu jibda jaqra l-electromagnetic field tal-post. Issa, fil-ghost hunts ġeneralment juġaw, jużaw l-H field għax inti l-H field hija xi ħaġa li tinbidel. Ġi inti għandek electromagnetic frequency fl-arja, jiġifieri jekk nagħmlu pereżempju mal-microphone, jew ma' xi apparat ieħor jew ma' mobile speċjalment, tisimgħu jaqbad idoqq. Miegħi ġibt temperatura bil-laser biex inti tkun taf, pereżempju bħalissa qiegħda 18.9 degrees. Issa din hija kif tgħid, very accurate ġifieri u spot. Ġifieri mhux qed tkejjel l-ambjent ta' madwar, qed tkejjel letteralment iż-żarbun ta' Tenerife. Tara? It-teorija hija li meta jimmanifesta ruħu xi spirtu, jew għidlu li trid, xi entità, it-temperatura tinżel jew togħla. Sewwa? U hemm ħafna teoriji għal xiex jiġru dawn l-affarijiet. It-teorija tiegħi hija li aħna ikun hemm qishom dimensjonijiet li jikkrossjaw, allura inti qed tkejjel it-temperatura tad-dimensjoni l-oħra. Ovvjament, ġibt xi torches, Għandi torċ oħra li għandna l-UV light ukoll, u għandna laser. Għandna EMF meter ieħor, dan huwa dak li jissejjaħ il-K2 meter. Dana nħobb nużah pereżempju biex jien nikkonferma r-readings.
Biex ikollok isek tagħmel double checking. Tagħmel double checking, eżatt. Dan huwa Geiger counter li jkejjel ir-radjazzjoni li hemm fl-arja. Fil-ghost hunts mhux dejjem jintuża, ġifieri mhux normali li jintuża, imma hemm min jużah biex ikejjel jara xi fluctuations ikun hemm fl-ambjent. Sewwa. Dan huwa voice recorder, jiġifieri sound recorder, huwa sensibbli ħafna, jiġifieri kważi kważi anki jekk taqbdu f'idejk jirrikordja anki t-tħaxwix ta' jdejk, ngħidulu aħna. Dan ħa nużawh jiġifieri biex meta nsaqsu xi mistoqsijiet forsi jinstema' xi whispers li jiena ħa nkun onest magħkom jien ma tantx nemmen biha din is-saqsi. Jiena x'għad nibda nibża'. Da naf li tad-daħq. Daka vera kurjuża fuqu jiena. Dan huwa ballun li jintuża bħala toj ta' qtates. Ġeneralment il-ghost hunters jużawh biex ipoġġuh xi mkien. U meta ssaqsi lill-entitajiet li jkunu preżenti tgħidilhom isma' jekk qiegħed hawnhekk, ċaqalqu Once li jiċċaqlaq tant, tant hu sensittiv li jaqbad jixgħel. Ovvjament fid-dlamħa tarah żgur. Dan huwa night vision camera, ġifieri dan tara fid-dlam bih. Nużawh ħafna anki waqt is-CFI fuq l-Skywatch events tagħna. Jiġbed kemm bil-kulur u anki kemm bil-black and white. Jekk nagħmlu bil-black and white bħalissa jien ħa naraw. Tara fid-dlam. Kważi hemmhekk qed tarah dlam ċappa, xorta qed nibqgħu naraw. Fil-mobile tiegħi għandi dak li jissejjaħ SLS, Structure Light Sensor. Ġast biex intikom idea x'inhu dan, Il dik il-logħba u x'isimha tal-Microsoft, l-Xbox. Ġie li rajtu dawk il-logħob il-kinetic games, kinetic sports. Li tiċċaqlaq. Eżatt, toqgħod tiċċaqlaq inti u hu jkun hemm sensor u qed jikkalkulak lilek qed jarak u qed jagħmel figura tal-persuna. Biex intikom eżempju, dan li jagħmel jibda jara figuri li jixbħu l-figura tal-bniedem. Jiġifieri jekk pereżempju tmur hemmhekk Simon inti u ħa nippunta ħlejk. Aha, eżatt.
Rajtu?
U jirrikordja wkoll, jiġifieri minn fuqu nistgħu nirrikordjaw il-videos. Apparti minn hekk għandi dak li jissejjaħ il-vox, hawn min jgħidlu ovulus. Ovulus mhix xi kelma li ma tfisser xejn, smajtuh? Dan li jagħmel jaqbad L-EMF meter bħal daw. Jikkalkulaha u jagħmilha f'forma ta' sounds. Ġieli tisma' xi kliem minnu. Per eżempju smajtu?
Ok. Rajt?
Hija xi ħaġa tirrikordja wkoll. Dawk bażikament li għandna. Meta tgħid jiġbir kliem imma kif Kif jasal għal. Għax hu għandu, għandu dizzjunarju ġo fih. U hu jaqbad dawk l-elementi, frekwenzi u l-affarijiet li qed jiġri fl-arja bħalissa. U jissarrfu.
Eżatt, isarrafhom randomly, ta' ġifieri. M'hemm l-ebda xjenza fuqha, ġifieri. Dan li qed tara hawnhekk, m'hemm l-ebda xjenza fuqhom, jiġifieri dak kollu li ħa nagħmlu llum aħna litteralment għal skopijiet ta' riċerka. Eżatt. U biex nitgħallmu u biex, ħa ngħidu hekk, Nofru xi ħaġa differenti, kurżità. Kurjuża fuq dawn l-affarijiet?
Kurjuża, ma nfittixhomx. Eh, ma naħsibx nifittixhom, però ma minix dak it-tip li ngħidlek isma' ma jeżisti xej, jiena il-default, il-baseline tiegħi dejjem hija li speċi fejn ma naf, fejn ma nafux, jew għadna ma skoprejniex jew qatt ma ħankunu nafu. Però jiena dejjem inħoss li tipo il-bniedem vera arroganti meta jaħseb li jaf kollox u din naqa ta' tikka li li ngħixu f'univers vera kbir. Ma nafu xaqqas il-ponta tal-iceberg, fim, tiġifieri kurjuża iva ma fittixhomx probabbli għax imbagħad naħseb jiena ħabba li tipo overthinker, ma rridx nagħti ċans li l-nifsi mbagħad nibqa' nibqa' dejja. Qatt esperjenzajt xi ħaġa? Stramba. Ma naħseb, le, ma naħsibx daw l-istejjer li speċi ta' tisma, sissa le. Darba niftakar, imma kont vera jiena, għax kont qed nikteb it-teżi ta' l-università, u niftakar kien ġipu hekk xi darba ta' filgħodu niftakar, u kont qed dan it-tajpja fuq il-kompjuter dak iż-żmien. B'dari lej il-bib, U taf, speċi meta xaħat jaddi minn warajk, tħossu xaħat. Mm-hmm. U għadda xaħat minn waraj, insomma, u kont ċerta li kienet ommi għazza kizmin kont għanna għad id-dar. Kienu kolla reqdin, speċi, ta' fimt. U kont, immaġġi kont ċerta li għadda xaħat u d-ek jisuttal fil-kamera.

Sinti, energies u emotions, x'inhija l-iktar emotion li jħoss il-bniedem? L-ansjetà, il-biża'. Il-biża'. Ġej mill-biża'.
Il-biża' ma tikkontrollahiex. Le, le, veru. Għax hawn min jgħidlek l-imħabba u l-biża'. Imma l-imħabba, ejja ngħidu, ejja ngħidu l-imħabba hija sensazzjoni orajt vera powerful, vera kbira, għax ovvjament bħalma tħobb omm lil uliedha, Fhimt, imma l-biża' mhix xi ħaġa li tista' tikkontrolla. Le, le, vera. U fhimni, jiena jiena nemmen ħafna li speċi fl-enerġiji, ġifieri mhux mhux bil-fors f'mod eżoteriku ta' ma id-dinja hija magħmula, id-dinja l-univers kollha mimlija minn enerġiji ta' kollha u enerġija u U kif qed ngħid, ma nafux, jiġifieri dan kultant nara jiena lanqas hija kwistjoni ta' x'temmen fuq livell speċjalment fuq livell ta' fidi, għax ovvjament aħna ħafna nies, ħafna nies speċi ta' jisu ir-regoli ta' kif jifmu d-dinja, mhm. ġili tkun marbuta ma' fidi mhux oħra pereżempju. Imma anki jekk le, aħna magħmul minn enerġija u ħadd ma ġi lura biex jgħidilna x'ġara x'jiġri minna. Fimtin dejjem dik tkun mistoqsija tiegħi li speċi temmen x'temmen. Ah, jiena inti aħna nied nies bħalissa, fimt? Mbagħad nimmaġina li speċi jiddependi ħafna fuq flima fuq li ma xkaffa tpoġġi mm. l-perspettiva tiegħek, fimt? Ġifieri jiena jien personalment m'iniex speċi ta' subscriber ta' xi ħaġa partikolari fl-istess ħin imma ma nistax ngħid li jisma' m'hemm xejn ma jiġri xejn, ma nafx. Ma nafx. Jalla, għax tipo, bħalma dejjem ngħidu speċi ta' tipo. Eh, wishful thinking.
Eh, le, tipo taf kif li jkollok l-opportunità li ma taħsibx li jisma inti kif ħadala għajnejk daqshekk, ma mm, teżistix iktar. Imma dik hija mistoqsija jekk dak huwa vera mbagħad L-enerġija li tagħmilni min jiena jiena x'isir minnha speċi, fhimt? Energy can neither be created nor destroyed. Eżatt, eżatt. Jiena nemmen ħafna li tibqa' l-enerġija tagħna tibqa' tgħix fl-ambjent ta' madwarna, fin-nies li nħallu warajna mhux neċessarjament fuq livell ġenetiku biss imma trab konna trab insiru speċi ta' femtu u dik hija enerġija li terġa' tmur lura speċi ma'
Issa meta nitkellmu fuq ghosts. Mhm. Kieku kellek taħseb x'inhu ghost? Spirtu, fatat, min naf hawn min jgħidlu ħares. X'inhu għalik? X'taħseb li hu? Kieku jkollok tajli pereżempju isma' naħseb li huwa hekk.
Ma nafx, ma nafx ngħidlek. Hemm minnhom in-nies li jgħidu li jaraw xi ħaġa jew jesperjenzaw xi ħaġa.
Ma nafx, ma nafx. Hemm elementi fiżiċi, psikoloġiċi, u mbagħad hemm it-tielet parti li għedna li ma nistgħux nispjegaw jekk hija Jekk hija minna, ġifieri, ma nafx, onestament, ma nafx. Jiena dejjem inħoss li min jien biex ngħid iva, jew le, fimt fis-sens ta' jiena nemmen ħafna wkoll fix-xjenza, ġifieri nemmen li tipo speċi ta' xjenza hija kwantifabbli, kwantifabbli, qed ngħid sew ma? Kwantifabbli. Però Però ma tistax, ma tistax tgħid, ma tistax tgħid għax din hija xi ħaġa li minn ewl id-dinja l-bniedem dejjem prova prova jiskopri, prova jesplora, ħafna nies kellhom xi tip ta' esperjenza jew oħra. Hawn affarijiet qisu hawn min jara jkun hemm affarijiet li huma simili. Mbagħad hawn min, tant tant hemm affarijiet varjabbli fiha l-ħaġa li tibda tgħid dawl jaqdu ma' xulxin jew huma affarijiet differenti jew. Jiena nemmen ukoll li aħna ma nafux ma nafu kważi xejn fuq il-moħħ tal-bniedem, kif jaħdem, kif jirreaġixxi, fuq livell kimiku x'inhu jiġri fis-sens ovvjament nafu ħafna iktar milli konna nafu 50 sena ilu, 100 sena ilu, 1000 sena ilu. Imma naħseb xorta li t-total kollu tal-li nafu huwa vera, vera, vera, vera, vera ftit. Iġifiri ċerta li hemm eh, parti kbira illi il-moħet iġipruħu b'mod illi forsi sissa għat manniex il-mod biex neżaminaw u nifmu għalfej. Forsi għet nimmanifestaw għom aħna daw l-affarijiet. Eħe, u, sens, ma nafx, jina fuq dan il-topic vera nħob noqot naqa fuq il-kaxxa tal-ma nafx. Għax inħosni vera li speċi. Le, għanti ma ma tafx, ma tafx, il-verita, anka jina. Għat ma tista tajt il-li. Mux jek, mux tajt zgur, jow. Spekula.
Imma mbat għanna dritt nispekulaw. L-għora nid-danaj. Spekula tista Ara ngħidlek u mbagħad ngħidlek kieku kellek tispekula kieku jeżistu ghosts, ejja nagħmlu mod jeżistu ghosts, x'taħseb li huma inti? Hawn min jgħidlek li huma erwieħ ta' nies li mietu. Jista', jiena ma nafx, fis-sens mhix xi ħaġa li tipo b'mod fantastiku ħa ngħidlek, imma kif għedtlek jiena waħda mill-kurżitajiet il-kbar tiegħi hija x'jiġri mill-enerġija ta' x'aħna meta inti fiżikament ma dekx hawnhekk. Issa Forsi s'issa aħna dejjem qisna spjegajniha fuq livell ta' tal-ħares tal-fatat, eċċetera. Forsi eluf ta' snin oħra nkunu nafu iktar u dawn l-affarijiet li aħna qisna nippruvaw ninterpretaw ikollna raġunijiet ħafna iktar solidi għalihom. Xi ħaġa tiġri għax xi ħaġa n-nies jaraw, xi ħaġa jħossu. Issa jekk hijiex xi ħaġa kif qed li ġejja relatata mek jew emotiva, psikoloġika jew oltre. Mm. Hija spekulazzjoni, fimt? X'qed tistenna minna del-ghost hunt tal-lum?
Qed tipprova ma nażibx fuqha. Vera, għax jiena impressjonabbli ħafna.
Ma tibżaġi fieri jew? Laqas naf, laqas naf.
Jek tgħid li tixtieq tara xi ħaġa ngħidlek le. Taf li inti tixtieq ma. Probabilment nixtieq li le. Jien ma nixtieqx nara ġrieden biss. Le, ħanejdlek. Nara ghost ma jimpurtax ma ġurdien. Le, jiena jiena ħanejdlek x'inhi. U forsi jorbot ħafna xogħol tiegħi wkoll għax minħabba li xogħol tiegħi huwa il-maġġor parti ta' xogħli jiserraħ fuq l-immaġinazzjoni, tista' timmaġina l-immaġinazzjoni tiegħi fid-dawl tax-xemx kif inhi jasab wara, f'postijiet bħal daw u speċi ta' ovvjament, jiena nerġa' ngħidlek minħabba xogħli, jiena ovvjament jinteresawni ħafna l-istejjer, jiġifieri mm. jiena u meta ngħidlek l-istejjer mhux li bniedem jgħid l-istorja, imma meta inti tkun qed titkellem fuq bniedem, avveniment, ġifieri mhux biss marbutin ma' dawn it-tip ta' suġġetti ta' fuq kwalunkwe suġġett. Jiena il-kurżità tiegħi tkun li nħaffer oltre minn dak li qed nisimgħu, ġifieri x'seta' ħass bniedem, x'kien qed jagħmel, x'waslu biex għamilha dik il-biċċa xogħol. Dawn diġà jkunu vera sitwazzjonijiet fil-fatt li ikunu e- e- evo- evocative ħafna fil Heightened senses qegħdin hekk. Eżatt, eżatt. Allura jiena tipo jekk eh, nagħmel fill in the gaps f'affarijiet normali, bażiċi, ħa- tipo wara hawnhekk llum. ħan niġri Issa l-unika ħaġa li ħa ngħidilkom, jekk każ, jekk każ nesperjenzaw xi ħaġa, anki tkun xi ħaġa normali. Ovvjament ħa tinħasdu, ħa ninħasdu, anki jien ħa ninħasad, naħseb anki Mirko ħa jinħasad. Eh, jien naħseb aħjar speċi eh, xi tkun il- Calm down, eh. relax, għax. Għalli konna isu pjan speċi iktar ma, ma tibza, iktar ovvjament inti l-immaġinazzjoni tiegħek ħad tibda tiġri.
Sewa, ġieri calm down, ftakar li xejn ma jista' jmissna, xejn ma jista' jagħmlilna xejn. All right? Jiġifieri serħu raskom, ikkalmaw, taħarbux tiġru, għax xi ħaġa li ddejjaqna. Dawn il-ghost hunters li jmorru għal ghost hunts jaraw bi pjiet ċaqla u jitwerru jiġru l-barra. Isek mort istat. Eżatt, u kif bat il-ħuda tlaqt. Bżajt minna u tlaqt lem. Ara, jien is-soltu
Mid-dlam ma nibżax, minn dal-postijiet marwin ma nibżax. Mill-annimali ġeneralment ma nibżax. So, irrid vera jiġri mela. xi ħaġa li ħadd Jien napproċċa l-affarijiet eh, daqsxejn xettiċiżmu. So, sa naraw. Kienu aħna jien xettiku wkoll. Xettiku nemmen li jeżistu, nemmen li jeżistu, imma xettiku fuq x'jistgħu jkunu, dik biss nista' ngħid. Però li jeżistu naf. M'għandix dubju. Rajt anki jien. U esperjenzajt affarijiet f'ħajti, jiġifieri rajt. U meta tgħid li jeżistu, temmen li qed teżisti xi ħaġa oltre mit-tanġibbli li qegħdin fiha. Mija fil-mija. Eżempju, jiena dik ma nkunx ċerta, ċerta mija fil-mija kultant, imma Għalhekk, għalhekk nieħu pjaċir infittex għax Eżatt, għandi l-kurżità. Jekk ma tfittix, ma ssib xo, jekk inti għandek kurżità. Għax jiena nemmen ħafna mill-affarijiet tista' issibilhom spjegazzjoni. Dik dejjem, oh. Għalhekk imma nkun kurjuża ħalli dejjem tipprova tifhem jekk eżempju dak il-bniedem ra xi ħaġa veru u hemm xi ħaġa li ħadd ma nistgħux bl-ebda mod insibu spjegazzjoni għaliha jew hemm xi ħaġa taf kif li forsi naf whatever, persuna oħra, dell, ġara xi ħaġa abnormali li inti bl-immaġinazzjoni ħadd. Mana li smajna stejjer li huma u mingħand nies li huma fimt? La meta tibda tara, tibda tara tisma' stejjer mingħand nies, mingħand ċertu nies. Mhux persuna li dan xebgħa jemmen b'kollox, xebgħa jigdeb u ħafna minn dal-affarijiet.

L-ewwel ma ħanagħmel, ħanagħmel base reading.
Ħalli naraw jekk hawn xi ħaġa li tista' tkun pereżempju qed taffettwa li MF meter. Sewwa ġifieri jista' jkun hawn xi power lines, affarijiet hekk xi elettriku pereżempju, xi modem pereżempju. Hawnhekk ma nafx xi jsir ġo dik il- Ġo dik ir-razzett, allura jista' jkun hemm xi modem hemm ġew pereżempju. Kun hemm xi Però milli jidher arah ma jidhirx li hemm hemm xi interferenzi qed tarah.
Sewa.
Issa iktar ma tressqu lejn affarijiet li jkollhom. Teknoloġiċi. Teknoloġiċi anki jien naf kameras u hekk. Ovvjament ħajibda jimmarka. Sa, Kit, li għandek il-microphone eżatt ma' ħdej saqajk hemmhekk ukoll. Eżatt, le dik ħa nitilqu minn idejja jien. Issa, it-tri-field ukoll ikejjel anke t-temperatura, jiġifieri jekk ikun hawn xi varjanza ta' temperatura ħa jimmarkalna. Bħalissa qiegħda 20 degrees. Sewwa, ma jidher li hawn xejn laqqas. Uħan poġġi hawnhekk. Ħallek ikun hemm xi tip ta' interferenza jew ikun hemm ħanajtek xi ħaġa anomala jimmarkaw it-tnej suppost. Issa. Nippruvaw nibdew nirrekordjaw is-sounds tal-ambjent. U ħan saqsu xi mistoqsijiet. Daħal nitilqu minn dejja wkoll. Għaw xaħġa t-tikkomunika maħna. Nafx forsi tridu tistaqsu xi mistoqsijiet intom. Bħalissa jirrekordja. Għaw xi ħaġa tixtieq tikkomunika magħna. ħanixal il-vox u koll. Ħanersaq il-bot mill-equipment. U ħa nerġa' nistaqsi. Hawn xi ħaġa trid tikkomunika magħna? Jekk trid tgħidilna xi ħaġa, hawn dan il-mobile hawnhekk u tista' tuża lilu biex titkellem minn ġo fih. jekk hawn xi entità jew spirtu għandna li hemm meter ixalunna

ċal? Ma jista' jkun, jista' jkun anke minħabba l-kamera. Jekk hawn xi ħaġa, tista' taqbad wieħed mill-EMF meter u tixalu fuq l-aħmar? sanna tlet apparati. Jekk nisimgħu xi ħaġa, jew naraw xi ħaġa, xi fluctuations, biex nagħmlu test nibdew ngħidulu immarka fuq it-trifield meter jew inkella fuq l-EMF meter tan-nofs inkella l-Geiger counter. S'issa ma qed jidher li hawn xejn. Hawnhekk huwa magħruf li ħanajt hekk hawn xi naqra attività. Fil-fatt ukoll f'dawn l-inħawi ħanajt hekk kien sar delitt fil-passat. Kienet indifnet persuna.
U inti kit, per eżempju, bħalissa kif tkun għat tħossok? Kit, għadni. Jena, onestament.
Ah. Effetta xej, ma nibżax minn daw l-affarijiet. Kurjus ħafna, nishtiq jiġri xi ħaġa. Jekk jiġri xi ħaġa naħseb eħed ninħasad għax ovvjament hija xi ħaġa mhix normali sewwa. Ah, ah. Imma rridu niftakru wkoll li hawnhekk qegħdin nilagħbu ma' xi ħaġa li fil-verità aħna ma nafux x'inhi. U per eżempju, il-natura per se, il-natura għandha l-enerġija tagħha u koll, mhm. xe konna għat nitkellmu, jenu analiza għana uġejjien. Ovvijament dikka hija frekwenza li tiġi pikjata u koll, eh? Fil-fatt, hemm ħafna teoriji li jgħidlek. Ma t-storja ta' Mafek imma n-natura ġdida tas-siġar kollox għandu l-enerġija tiegħu. Ma ftaħtx ħalqi imma x'in wasalna hawn xorta kont għad qed inħoss il-paċi, ġifieri bħala vibe mill minn dil akwata ma ħassejtx eżempju li toħosni skomda jew li toħosni nibżaw. Ħanejdu hekk sissa, sissa.
Le, hemm it-teorija li foresti u daw it-tip ta' postijiet hemm teorija li huma portals. Issa jista' jkun forsi l-eruq tas-siġar qegħdin mm. deep mm. sewwa u qegħdin jaqbdu l-enerġija kollha ta' taħt l-art u jtellgħu għal fuq lejn lejn eh, l-ambjent fejn mm. ngħixu aħna. Jiġifieri meta tisma' stejjer bħal ġol Appalachian Mountains pereżempju, Ħafna nies jirrappurtaw li jaraw affarijiet strambi hemmhekk. U hemm ħafna anki regoli min jgħix fl-Appalachian Mountains jgħidlek pereżempju ssaffarx billej. Eh, diġi li smajta astra. Mhm. Pereżempju jekk tisma' xi ħadd jgħajjatlek, injorah.
Għax, I mean, huwa fatt ukoll li inti eh, il-klixej, per eżempju, hija li inti n-natura s-serħek ħafna meta tkun meta tkun fiha, mm. femtu ħafna minna ġejja minn l-enerġija tan-natura nifisa mm-hmm. li mhux ħanspjega jiena x'kun qed jiġri xjentifikament, femtu imma naħseb jiena dawk huma affarijiet ukoll li trid iżżomm f'moħħok, la? Akku.
Akku. Kif għad inti l-ewwel il-biża' il-biża' tiegħek awtomatikament inti lilek ħa taffetwak ukoll. Mm-hmm. Jiġifieri inti tista' anki per eżempju, timmanifesta l-affarijiet inti. Fimt? Per eżempju, għaw min jgħajlek li isma jiena dak li naħseb jiġri. ċuċata ħanajdilkom ġrat li din il-ġimgħa. Qed nagħmel il-kafe, tfajt kikra qabel ma bdejt ix-xogħol fil-magna tal-kafe u xalt il-buttuna tal-magna. U dort. Jgħat fikċina jien u dort. Isni dak il-ħin rajt split of a second X'ħa jiġri ftit sekondi wara? U dort, u qed inħares lejn l-art, mhux lejn il-magna tal-kafè. Il-magna tal-kafè kienet qed tixgħal u qed taħdem, jiġifieri tiġa tferra l-kafè. Dort lura u ma nafx kif, rajt il-kafè mal-art. U ta' l-kikra u l-kafè rajtu, rajtu mal-art. Lill-mara tiegħi kif ratni ndur, l-ewwel ħaġa li qaltli, qaltli isek kont taf. Qaltli li ħa taqa', issa din nagħmilha miljun darba jien kafè, nagħmel xi għaxra kafè. mal-ġurnata, speċjalment filgħodu nieħu xi tlieta. Nitfa' l-kikra hemmhekk, il-magna għandha qisha base plate mhm. fejn il-kikra għandha xifer, ġifier mhix normali li ħadd mhm. islipja minn hemmhekk. Però xi ħaġa li kienet ħanajtek naqas tramba kienet il-kikra waqat. Imma baqgħet ġol plejt kemm ferxet il-kafe. Mhm. Jien dak il-ħin kif rajta qatt f'qalbi ma nafx hekk qatt x'esperjenzajtu deja vu jgħidula. Mhm. Ġili, ġili, mhm. ġili.
Isni diġà rajta Diġà rajtha ssir, diġà rajt il-kafe mal-art. Awtomatikament isni hekk unconscious li ħares lejn il-kafe. Mhm. Għalhekk il-mara qalt li, qalt li zakkon taf li ħajja għal-kafe. Da bħal meta ġili taħseb xi ħadd u ġiex sekondi wara jċempillek. Vera tiġrili. Tiġri ħafna. Ħafna.
Nafx hekk qatt smajt bil-the law of attraction, per eżempju, li dak li inti taħseb fuq jew li tajt jiġri. Nemmen li aħna aħna nimmanipulaw anki ġifiri l-ambjent ta' madwarna, ta' ġifiri u koll. Dan tefa. Għax dan għandu timer. Jekk hawn xi ħaġa, hawn xi ħadd, xi entità jew xi spirtu jrid jikkomunika magħna, urina li qiegħed hawnhekk, ixgħal wieħed mill-EMF meters. Għanamlu esperiment zaħir. Jekk hawn xi ħaġa tittajdilna xi ħaġa. Lejla nisimgħu. Għandna il-voice recorder. Irrekordja xi ħaġa ġo fih. Mur viċin tiegħu. Temperatura niżlet naqra, qed 18. u xi ħaġa trid tikkomunika magħna issa ċans. Kif telqet il-kamera wkoll. Ixalli hemm F meter.

Jena kont, ilu ħafna, meta mort l-Eġittu, mort il- Mort il-xismu, insomma, mort nara l-mużew. U niftakar meta meta tħalt nara s-section tal-mumji tal-rejiet, imma ġviri li kunu vera bid-debijiet, insomma, jkun vera zbieħ. U dawn preservati vera vera zbieħ, insomma, għedin ġo l-ħġieġ. u tipo tant huma preservati tajjeb ġifieri da inti jekk kien hemm re minnhom li miet b'daqqa ġifieri ta' għadek tista' tara d-daqqa tax-xabla. Pereżempju kien hemm wieħed minnhom niftakar miet b'xi marda li li ħallitlu ħafna marki fuq il-ġilda ġifieri il-preservazzjoni tant kienet tajba għadek tista' tarhom insomma. U jiena li tipo jiena vera nerd kbira ta' ta' dawn l-affarijiet tal-istorja speċjalment u hekk tipo kont inni nistenna biex immur biex narahom insomma. U kien hemm ħin minnhom kont litteralment daqshekk bot, ġifieri, litteralment għax inti kollok il-ħġieġa mhm. u s-sujna expert, taf kif, anzi dak iż-żmien kienx hemm mobile, għax kieku bil-mobile dak iż-żmien naħseb kulħadd bil-mobile ma. U ġejt situazzjoni fejn ħassejtni vera għaw kif taqbad tgħid. torn bl-Ingliż tgħid, għax minn banda speċi kienet xi ħaġa li nkont illi ħafna nixtieq nara anke pereżempju dħalt fil-piramidi ta' Giza tal ġewwa fihom, kienu affarijiet li vera xtaqt nagħmel. Imma f'dak il-mument x'inkont edha hekk tipo dawk l-10 ċentimetri, bdejt ngħid imma jiena Xi jiena ġifieri jiena aħna aħna n-nies li għadna ħajjin, da da da da da r-re għamel ħajtu kollha, investa ħajtu kollha, jinvesti u speċjalment huma huma l-afterlife il-ħajja ta' wara l-mewt vera kienu jemmnu ħafna fiha l-ispeċi ta' li tipprepara li hija tinvesti ħajtek kollha, ġifieri inti tagħmel ħajtek kollha tipprepara għal dan il-vjaġġ li ħa tagħmel. U, u speċi kienu joħorġu b'tant eh, inġenji biex inti once li dħalt il-bib ma jerġax jinfetaħ u speċi ta' U aħna morna qlajniehom u tfajniehom hemmhekk u kulħadd ibeżlaq mal-ħġieġa speċta, fhimt? U tgħidli imma kieku ma nafux li nafu li huwa vera ġifu livell ta' riċerka fuq livell ta' storja hemm ħafna affarijiet li mingħajr l-iskoperti ma sa nsiru nafuhom. Imma fuq livell uman ħassejtni intruder kbira. Intruder. Fhimt?
Tagħmel sens. Veru, veru.
Tgħidli aħna min aħna biex tmur hemmhekk inti qed ftit inċis 'il bogħod minn bniedem mejjet illi dan għex. U li ma riedx ikun hu l-intenzjoni tiegħu meta meta ħoloq meta huma ġifieri qed nitkellmu fuq rejiet, u r-rejiet kellhom ir-riżorsi speċi ta' biex li jagħmlu l-affarijiet fuq skala vera kbira, ma tista' toħodha sa l-iktar persuna fqira li kellha l-istess twemmin ta' ta' ta' re. Li speċi inti. L-oġġettiv tiegħek ma kienx illi xi ħadd isibek jaqalgħek ipoġġik taħt l-ispotlights u kulħadd jiġi jħallas biex jarak, xi ħadd qed jagħmel il-flus minn fuqek u inti speċi ta' taf kif tkissirli l-paċi għax ultimately huma dik kienet speċi ta' li li inti l-vjaġġ li jmiss ħajkun wieħed paċifiku li ħa tilħaq ċerta livell ta' Ma mbagħad inti taħseb illi wara li miet issa llum għad fadal xi ħaġa li dan qed qed tkissirlu l-paċi li huwa aware, li huwa konxju li ġara Imma xi xorta ħaġa.
le, ma na- ma nafux ħanidu hekk, ġifieri jekk jekk inti tkun fit-tim tan-nies li taħseb illi kif għalaqt għajnejk m'hemm xejn, mela le, da ma jafx. Imma jekk inti taħseb illi hemm xi ħaġa, mela jaf. Imma xorta either or jiena nħoss illi Jiena xorta nħoss illi xorta mhux qed nirrispetta l-intenzjoni ta' meta kien ħajr. Fehmx qed ngħid? Le tagħmel mela. sens ħafna li qed tgħid. Eħe, ma mbagħad għal skopijiet ta' riċerka. Le, le, għalhekk dilemma. Eħe, dilemma.
Dak kif għadt inti hawn żewġ tipi ta' nies, hawn min jaħseb illi bniedem miet u spiċċa, u hawn min jaħseb illi l-bniedem meta jmut he moves on to another different life. Ma nafx, jien nemmen li l-bniedem, l-bniedem dal-ġisem li għanna ħna huwa ġast vettura. Ġivinti, kejtellu l-muwix dal li jattara qoddimek. Fimt, kukun saqsik per eżempju inti, inti min inti? Inti ħataj li Simon. Ija, ma Simon mini? Fint, once you dig deep, inti tibda tajt eħe. Le, jien minix il-qoxra, jina xax oltre, mux hekk, mux hekk. Da bħal karozza, l-karozza minna jiri driver mux ħassuq. Mhm. Sawa? Għala, nemmen illi meta bnidem imut, naħseb illi l-enerġija tijaw ħanajtek tinaqat ma' enerġija kozmika. Ġifiri tinaqat ma' empul Hemm qisek qed tara swimming pool kbir u t-taqtira li kienet barra mill-swimming pool raġgħet ingħaqdet ġo dak il-pool. Meta taħseb fiha, jiena li huwa wkoll suġġett li jinteressani ħafna, il-memorja nifisha hija enerġija. Ekku. Fil-verità, u inti naħseb jekk għall-inqas nafu xi ħaġa li vera tibqa' sejra hija l-memorja ta' xi ħadd jew xi ħaġa. Il-kultura li jekk bniedem tibqa' tiftakar fih, in-nies li għadhom ħajjin jibqgħu jiftakru f'dak li mitilhom, dak huwa l-aqwa ħaġa, ġifieri bħala unur jew rispett għalih, li bniedem jintesa', hemmhekk, dik hija l-. Imma għalhekk qed ngħidu kollox enerġija, għax inti l-att illi. tiġi mfakkar ħafna drabi hija xi ħaġa li inti qed tagħmilha fuq livell enerġetiku. Jiena bħalissa nista' qed naħseb f'xi ħaġa f'xi ħadd li m'għadux hawn, ma qed nagħmel xejn partikolari, ma qed naħseb fih jew fiha. U l-unika ħaġa li qed nagħmel qed nattiva ċerta enerġija li qed iġġenni naħseb fihom. Min jaf forsi dak ir-re. Kieku l-kollu jkun jaf li baqa daqshekk imfakkar però. Min jaf kif jħodha x'abbiż U hekk għoddu ta' wkoll. u ovvjament inti Eżatt. kull sovran dejjem dik naħseb Eżatt, tkun eżatt. parti mill-oġġettiv. Imma jiena għalija din jiena għalija din il- il- id-difna hija ħafna intima fl-opinjoni tiegħi li tmur naqra oltre il-memorja tiegħek ta' status ta' ta' figura ta' x'għamilt ta' x'm'għamiltx.
Fakkartni, m'ilux dis-sena, Morna sqallija, forsi mort. U hemm fejn hemm il- Tal-kapuċċini.
Tal-kapuċċini, proset. Mort inti kit? Le, ma nafalli.
Mort jena, mort.
U tħalt u ġifirmek vera impressjonani l-post. Ħafna, ħafna.
ħafna impressjonani l-post. Ehm, impressjonanti għax ħafna minnhom qegħdin mal-ħajt dritti, allura isa għandek vetrina. Miex minn kurituri, swali, tant hemm miċsma. U hemm minnhom ukoll baqgħu preservati tajjeb ħafna iva, ħafna iva. ħafna. Hemm minnhom ġest litteralment. Mermi, għax kienu għadhom ma femux il-proċess tal-libbalz. Għadhom fil-ħwejjeġ.
Mhm. Hemm minnhom però hemm dik it-tifla dika. Illi jiena xinħarist leja. Taħseba. Taħseba riqda. Vera, vera.
Tħossawr, hawnhekk ħassejtu ġifieri kważi kważi anka dmuħ beda joħroġ li għax bdejt inħoss imma din kienet ix-xewqa tagħhom x'dik l-interessanti. li jeżebixxu.
Illi huma riedu illi jkunu esebwiti, esebiti f'dak il-post. Ġifri huma dan subscription illi jisma jiena rrid li wara li mmut, irrid li ġismi jkun hemmhekk. Mhm. U jafu li n-nies ħajarawhom u jafu ġifri kienet xi ħaġa li mhm. riduha. Le jiena naħseb kif tgħid il-linja hija vera fina bejn dak li jgħinna, għax kif qed ngħidu, speċi aħna jien pereżempju l-arkeoloġija fissata fuqha, imma l-bażi tal-arkeoloġija hija li inti qed taqla. Mhm. Imma tittaqla, mhux tfittex biss, inti tfittrija hija parti mill-proċess. Intruder biex tiskopri xi ħaġa qed kważi kważi mhm. wkoll Qed tiċċaqlaqa minn posta, qed eżatt babas fl-affarijiet. Insta pre taħt parking. King Richard II. King Richard.
Mm. Taħseb li dak ir-renti kien jaf li ħajmut u xi darba tispiċċa taħt parking jipparkjaw il-karozzi. Min jaf, min jaf, eżatt, eżatt, jimxi tkun il- Issa li sabuħ jisu ħanajtek naħseb jiena ħajdu kif inhi l-ammut tista' titfan il-baħar. Mhux problema għalija. Imma re kif għedt inti, re għex ħajtu biex jibqa' mfakkar. Taħseb li kien jieħu pjaċir li jkun jaf li da spiċċa bnew fuq u hemm park u dawn l-affarijiet kollha? Jiġri bis-saħħa tal-arkeoloġija nstab. Le, le, jien mhux qed ngħid bl-ebda mod li l-arkeoloġija mhux neċessarja ta' ġifieri, imma imma fuq livell fuq livell. Umanu. Mhux uman li fuq livell ta' jiena jiena għall-inqas għax forsi moħħi jaħdem hekk, ma jiena vera nemmen illi kważi xej biex ma nkunx estremista, ma naħseb xej mu abjad u iswed, tipo mhm. naħseb il-bniedem jiex dejjem ġol b'gris, ah, fimċet ngħid, għax il-sfumaturi tant huma tant hemm illi inti l-ebda sitwazzjoni ma ħad tkun kollha xaqleb lejna ħaħle jew lej oħra, għax dejjem għandek ġiex naħat tal-munita ġifieri daqt insemmu aħna xi ħaġa li Jekk tħares lejha minn min angolu, kif qed ngħidu, jiena ħassejtni qisni dan qed ninterferixxilu fil-ħajja ta' wara li li ara kemm investa fiha u kemm ried li s-soċjetà tkun b'mod li ċarament ġismu ma baqax fejn kien intenzjonat. Fl-istess ħin, għax jiena nemmen ħafna fl-għarfien u fir-riċerka u fl-istorja, fix-xjenza, hekk irid isir għax inkella ma ħansiru nafu xejn u jiena apparti minn hekk nemmen ħafna u nħoss illi fid-dinja li ngħixu llum hija hija problema kbira illi l-unika mod biex inti tkun taf fejn sejjer trid tkun taf minn fejn ġej. Mm. Dik dejjem.
Imma naħseb illi llum il-ġurnata qegħdin vera dal-kunċett qed intuħ bissieq ħafna li nsiba ironika ħafna meta tqis l-ammont ta' għarfien li għandna fil-but li int illum il-ġurnata kwalunkwe ħaġa taħt taħt is-sema li tixtieq ssir taf xi ħaġa dwarha, ċupp ċupp u malajr sibtha, imma naħseb għax għax nafuha dik il-ħaġa noħduha for granted il-fatt li inti għandek l-għarfien u ma nużawhiex u għalhekk il-ħin kollu nirrepetu l-istess żbalji u d-dinja dejjem tiddur ċirku dejjem taf kif dejjem nerġgħu nispiċċaw fejn tlaqna. Ġifieri it's a brain exercise ta' ġifieri iktar minn xejn. Le, li mela. tipo tħares li minn naħa, imma bat tħares li minn naħa oħra jizek tibdel. Il-bniedem għandu setta mistoqsijiet minn fejġi, fej sejjer, għal fej qiegħataw. Eterni, dejjem. Kull bniedem naħseb kemm bidel iż-żmien u kemm għadda żmien. Kull ħadd. Għatmu ħajkonna risposta li jom. Ma naħsibx li ma nas ma nas insomma nerġa' kif qed fil-bidu ma nafx. Jista' jkun forsi forsi xi darba jkun hemm ċerti affarijiet noqorbu noqorbu ha. Ħanajdu ħanajdu kif inhi mela. Jiddependi minn ħajtik din ir-risposta, minn ħajti jgħidlek. U x'aġenda għandu. Eżatt. Qed ibegħlek ir-risposta li jrid ibegħlek. Fimt? Għax dik dik oħra rridu nsaqsu għax dan Tinsiex, mhux jiena u inti, Annalise ħa mmorru nfittxu. Sewwa, dan huwa jkunu nies. Ikunu mqabbdin minn ċertu organizzazzjonijiet. Li jiġi jgħidlek per eżempju, isma', din hija xi ħaġa sagra, din hija qaddisa, dik qed tintuża minn Kristu. Fhimt? Inti awtomatikament once li poġġejt ċertu twemmin fuqha, dik l-oġġett tibda taħdem. Tajtha, eżatt.
Tajtha poter.
Ma mmorrux il-bot, il-żar ta' Kristu. Iva, iva, pero jem jemmor eh, naqra oltre mm. il-twemmin organizzat speċi ta' mm. illi l-bniedem għal raġunijiet differenti jiddeċidi li jidħol f'klabbu mhux viħor. Mm. Fl-ħar mill-ħardek. Imma jiena naħseb il-mistoqsija ta' analiż hija iktar iktar eh, oltre il-fatt kiku bniedem illi qed isaqsi il-mistoqsija in its purest form, mm. mingħajr l-aġendi kollha li qed mm. issemmi inti jew is-sitwazzjonijiet jew n-neċessitajiet, il-bżonnijiet għax għax kulħadd għandu raġunijiet tiegħu għalfejn jaqbad ma' ħaġa jew mhux oħra sewwa. Jiena naħseb illum il-ġurnata m'għandniex dik il-mistoqsija u mhux il-mistoqsija m'għandniex it-tweġib għal dik il-mistoqsija. U nemmen illi probabbilment hija. Jista' jkun qed insaqsu.
Il-mistoqsija ħażina.
Il-ħażina jew qed insaqsu towards xi ħadd ieħor li huwa ħażin. Naħseb kollha. Jew m'għandniex l-għodda biex nirrispondu. Eżatt, eżatt.
ċertu mistoqsijiet naħseb li inti stess once li tħares ġewwa, għax aħna. Ma jaf il-tweġiba tiegħek ma tkunx tiegħi. Hemmhekk tidħol is-suġġettività tal-eżistenza. Ma hija d-dinja tiegħi. Eżatt, eżatt. Hija r-realtà tiegħi.
Eżatt, ġi m'hemmx realtà waħda. Fim, m'hemmx realtà waħda, ah. allora mbagħad niġi għal dik il-mistoqsija l-oħra. Allora għandin ngħixu ġu simulazzjoni. Jaf, jista' jkun. Imma qegħdin ngħixu f'era li, li xjentisti kbar, rispettati, um, li pu, purament jippruvaw jesploraw dawn il-mistoqsijiet fuq livell uh, kumpless ħafna drabi diġa, eh, diġa għadin f'pont fejn għanna hemm it-teknoloġija, hemm il-ħsieb u l-arfin mm. illi dawn It-tweġiba ta' dil-mistoqsija qed tidher ħafna inqas vaga, ħa, milli kienet kienet qabel. U toqgħod taħseb fuq għal ħares ma tkunx din tajna xi hija xi ħaġa li li l-bniedem hija d-drive tiegħu, speċi l-motivazzjoni ah, tiegħu, illi permezz ta' dik il-kurżità u dik il-motivazzjoni, dik il-xewqa li nitalmu minn fejn ġejjin fejn sejrin la, ara kemm għamilna progressi, ara kemm dejjem nitalmu, kieku ikun bniedem illi Kieku n-nies in general jgħidu oh, aħna komdi kif aħna, kieku kollox jistaġna naħseb ilna li spiċċajna. Ġifieri mnalla inti tfittex u titgħallem. Il-progress li jagħmel il-bniedem ħafna mid-drabi jiwepenizzaħħa. Jużaħħa. Imma dak naħseb. Teknoloġija li jisib li jiskopri x'ħa jagħmel biha. L-ewwel ħaġa aħna t-teknoloġija li għandna llum, aħna min jaf kemm qegħdin lura, min jaf min jaf pereżempju jien naf. Dak bħalma aħna nħarsu fuq fuq fuq ta' żmien 400 sen ilu ngħidu għar dawk kellhom dak dak il-limitazzjonijiet. Min jaf jgħaddi żmien ħarsu lejn jgħidu wara dawn. Però naħseb illi kieku għal split second ngħidu isma' dawn mhumiex issues. Mhm. Sawa, u bniedem xjentist, riċerkatur, jgħat onestament ifittex il-triq biex forsi jibda jħares lejn il-mistoqsija fl-iktar mod pur tagħha. Nemmen illi għadin f'punt ħafna iktar il-qudiem. U kif qed tinti, għax kultant it-takes li inti kemm tibdel il-mod ta' kif forsi qed issaqsi. Kombinazzjoni dal-għodu, dal-għodu kont qed naqra u vera vera ġbitni pereżempju kif pereżempju aħna il-Galileo Galilei pereżempju dejjem nassoċjaw ovvjament illi kienu illi għalinna li mhux ix-xemx mhux ħadd qed idur magħna, aħna qed idur ma' xemx, insomma. U kont. Monetizzaw, ħeda. Imma apparti minn. Għalu kien hemm ħafna. Kien hemm ħafna, kien hemm ħafna, però xi ħaġa li għoġbitna ħafna kont qed naqra fuq kif wasal għaliha li speċi dan li dak iż-żmien ħafna drabi kienu kun hemm kummissjonijiet jew ħafna xogħol ma' duka d-doġe, ir-re, il-prinċep insomma tal-fejn tkun qiegħed inti. Ta' kien qed jaħdem fuq il-teleskops. Mhm. U oriġinarjament l-idea oriġinarja kienet illi daw jgħinu biex fil-battalji mm. inti jekk tkun qiegħed fuq fuq xi torri, iktar kemm kemm jirnexxilek tagħmilha b'saħħitha, iktar ħatarhom kmieni ġejjin fuq il-baħar u iktar għandek ċans sa kemm jaslu biex inti tipprepara. Ħafna minn dak ġitru minn żball. Imma kważi kważi. Le mhux żball, u intenzjonalment kien hemm ħin minnhom fejn għal isma' flok nagħmel hekk. U kif għattajt inti, ġifiri il-fat li innovation starts when you change an angle kultant, fimt? U ek, dik vera laqtitni ħafna, għax unbat ovvijament kif għattajt inti, ma kienux eh, kollox wartu fjuri wara minn kajja li li kienet innovazzjoni li innovazzjoni skoperta li bidlet speċjal ma kif għansu l-affarijiet, imma jena jena dejjem nemmen li ma nafux Mhux ma nafux kollox, kważi ma nafu xejn. Jien ma naf xejn. U iktar kemm insir naf, iktar nħossni ma nafx. U hija xi ħaġa li nixtieq nibqa' dejjem inħoss imma għax mhm. naħseb li dak għandu jkun l-oġġettiv li inti. Dik hija drive.
Eżatt, iktar kemm insir taf tal-ħajja kważi kważi. Li inti dejjem kontra li speċi fil-fom min Jiġi f'punt fejn jaħseb li sa jaf kollox. Dak hemmhekk, hemmhekk fejn tispiċċa. Hemmhekk fejn tispiċċa. Mbagħad mm. jidħol l-ego mbagħad. Hemmhekk fejn tibda.
Imma lek nidem ikkomplikat, fimt? L-ebda ngolu wieħed mu ma tistax tiżola parti wieħed tal-argument. Xjenzati li kienu qegħdin jagħmlu riċerka illi kienet għal skopijiet benefiċi, spiċċaw qatluhom jew erduhom. Nikola Tesla, per eżempju. Eskur, eh, Fhimt, jiġifieri daka miet fqir. Daka is-CIA kif miet ssekwestraw kollox. Kellu ħafna patent, patented inventions. Eżattu.
Għaliex għax intom semmejtu l-ewwel ix-xjenzati. Xjenzati they follow the money u skont min qed jiffinanzjahom. Mhux kulħadd, Alla ħares kulħadd imma. Allura inti jekk inti pereżempju, ejja nagħmlu mod inti għandek jien naf fabbrika tagħmel it-toothpaste. Sewwa. U qed taqbad dan ix-xjenzat, inti qed tħallsu qed ittih il-belli tal-liri u qed tgħidlu isma' ara li dawn l-ingredjenti u hekk huma kollha, da ovvjament lilek ħajtik ir-riżultat li tixtieq inti. Eħe, imma naħseb ma nistgħux nagħmlu dawn it-tip ta' statements ġeneriċi, mhux ma hawn min, hawn min, imma jiena naħseb li rridu niftakru wkoll U mhux ngħid id-dinja kollha, għax id-dinja kollha mhux qed tgħix it-tip ta' ħajja li qed ngħixu aħna bħalissa hawn f'dil-parti tad-dinja. Però rridu nagħrfu wkoll li saru ħafna riċerki u ħafna skoperti li kienu kienu nobbli

Taf kif huwa milestone, għandna n-nies bħalissa qegħdin hemm fuq il-ħin kollu. Isma' ngħidlek xi ħaġa iktar sempliċi, jien għaddiet tiġrili dejjem kull darba li nirkab ajruplan. Mela. Li hija xi ħaġa komuni llum mhix xi ħaġa li mela. tagħmilha darba kull għaxar snin, imma dejjem dejjem waqt flajt jien dejjem ikun hemm sekonda nibda ngħid taf li jiena eh, qiegħda fl-arja. Fuq dan il-ċilindru Isni b'daqqa waħda niftakar fejn qiegħda, nreżu fejn qiegħda. Apparentament apparentament jgħidu li bħala idea tat-teknoloġija hija mhijiex xi ħaġa komplikata ħafna hekk jgħidu. Imma meta reasoning ta' kif kif itir dal-ajruplan hawn il-aerodynamics.
Eżatt. Sakemm skopri. Eżatt, sakemm tiskopri. Ara, prewa, imma ara xorta jibqa' illi xi ħaġa li aħna sir qed noħduha vera. Forgranti tal-lina għax nagħmlu għastabdu. Imma meta toqgħod taħseb fiha, qiegħda f'ħarja, vera. U qed tara kollox żgħir. Wet it-termin jaf dak l-ispit. Jiena għalhekk dik waħda mill-iktar affarijiet li nħobb, jien nħobb ħafna l-ajruplani. ħafna u nħobb insiefer, imma anka ġast mhux għax inħobb insiefer xi mmur fil-pajjiż, anka ġast sempliċement inħobb immur fuq l-ajruplan. Nħobbu. Hekk għax il-fatt li qegħdem fuq intir fuq dak il- mhm. l-oġġett għaw min tagħmilu biża kbira ah. u li li tagħmilni hekk eċitata u affaxxinata minn dal-ħaġa ah. kollha.